Essalawmaleýkim. Essalawmaleýkim hormatly studiýa diňleýjiler. Bu gün men Rahman. Essalawmaleýkim hormatly studiýa diňleýjiler. Bu gün aýyň otuzy, mart aýy. Kanadaň Toronto şäherinden Rahman. On iki sagat on bäş minut günorta boldy da bärde. Muman şu günki gepleşigimiz şu zatlardan başlasym gelýär. Olary bilen ýaňky şol birek birege aýdylýan zatlar da şu nemede. şu ýutubyň üsti bilen aý çykyş edemizde ol pylany ol pylany diýip köplenç biz aýdýasda şony aýtmasak gowumyka diýende sebäbi näme üçin diýende ina bizem aýdýasda reda puşty mine hökümet şeýle hökümet şuň gal ýagdaý diýip onsoň ýöne käbirleri şoňa ters düşünip bara bir bulaşdyryp goýberýärlerse biz diýýäs olam her adamyň öz ýüregini zadyny aýtmana haky bar O sebäpden mara şu zatlardan bir neme gözlemeli dälmika diýen. Esasy men şu günki gürrüň esasy gürrüň geçirjek temam olar ýaňky indi seretmeme prezident çalşyldy. Bilemok nähili boljak bul adam. Bul oglan Entek birazjyk ýaş tala nemesi ýokda, ukyby ýok. Ol birazjyk özüni nemeräk görkezip başlady, ýaňky surowy. Ine, Napoleon ýa Kutuzow boljak bolýamyka? Näme diýýär, şol Napoleonyň bir aýdan sözi bar-da, şu Maňa diýýär, interesowat eden zady ýok diýýär, maňa lij bi ştob diýýär, gorksynlar menden diýýär. Ýa şo sebäpden bi ýaňky şoňňaly ýüzüni bir gaty bir serýozny edip çykyş edip başlady. Bolýa, nämeler edilse gowy. Ynha käbir watandaşlarymyz bar, olaň pikirine goýunça ýaňky hemme zady täze dünýä tehnologiýasyna geçirmeli diýýäler-de, şu täzelik nimesi. Ony ine meň öz liçni öz pikirim ana şo zatlary häzir perwistipenny şo zatlar gerek däl. Ony wtaroý stepenni bir ýuwaşjadan geçip eme ýuwaşjadan geçiş döwrüni amala aşyryp aşyrylsa gowy bolar. Sebäbi edil häzir biz şol neposredstno şo täze tehnologiýa diýip şoňa gursak baryny ünsümizi onda biz Şu garyp düşen halkymyz bar. Biz şolary ozalkydan hem beter garyp ederis. O sebäpden öňki gelýän oba hojalyk pudaklaryny ýuwaş-ýuwaşdan ýaňky el güýjünden tehnika geçirmäň ana ugruny şo zatlary bir ýuwaşjadan edilse gowy diýip düşünýän. Indi umumy men nämämde ýaňky bir şo nähili edilende gowy bolaýjak diýen soraga meň jogabym. Onsoň ine ýene bir sorag döreýärde ýurtda nähili etseň gowy ýaşlaň roly nähili bolar diýen. Men şu zada şeýle jogap berip biljekde şu soragyňa ýaňky geljekki ýaşlaň daşary ýurtda okap ýören ýaşap ýören ýaşlarymyzyňam e, düşünjesi käsiniň daýyn elinde diplom bolmasa-da şu aňyrdaky diplom gutaranlaryndan güýçli diýip hasap etýän. Onuň sebäbi şundan ybarat. Aňyrda kakasynyň ýa ýeňesiniň biriniň üsti bilen okuwa girýärler, aňyrda okaýan zatlary ýok ara. Mydama şol ýa prezidenti garşy almaly el çarpyp, hä ýa-da şol Prezident çykyş edende şol zallarda oturyp oňa el çarpmaly. Ondanam bir düzgün bormy? Onuň okuwçylarda nähili bilim bolsun? Şol sebäpden häzir daşary ýurtda ýaşaýan ýaşlaň dogry o içerde ýaşaýan e, ýaňky studentler ýa-da şol ýokary okuw jaýlaryny gutaranlaryň aň bilimi ýok diýemok. Içinde bar olaňam, saýlama. Ýöne ine şu nähilem bolsa daşary ýurtda okap ýören oglan-gyzlamyz, işläp ýören ujy ýaňky bir uly bir zatlary bitiräýjek oglanlarymyz köp-de. Ana, şolaň orny köpräk bolsa ýurt içinde has gowy bolardy. Sebäbi näme üçin diýeňde, ine men ýaňky aýdandym-da, Ähli zada ýuwaşjadan geçilse gowy. Şo halka agram bolmaz ýaly. Sebäbi şow näçe ýyl uje otuz ýyl otuz ýyl şeýdip nähili gezdi halk. Hwatit uje u ludey uje terpenýe lopaýut. Beýdip bara öz halkymyz şeýdip ýöne bir muzora zyňjak bolsak onda prezidentlik näme gerek o sana? Sen prosta var prezident adynam neme etmede daşyňa istene ayla o kitayski istene yani. Tutuş daşyňa kitayski onsuz da mayın Türkmenistan'ın bar daşını tikenek kıl sıyıplar Allah. Ana şol temada şular ýaly aýdyp berjek, ýa ki ýaşlaryň roly hökmany göz öňünde tutulmaly. Şu esasan hem şu daşary ýurtlarda okaýan ýaşlarymyzyň şu öňdebaryjylykly işleri alyp barjagyna men ynanasym gelýär. Sebäbi içinde gowy-gowy güýçli pikirli oglanlar bar. Şol sebäpden şol ýaşlary öňe teklemeli. Öňe teklemeli ýaşlary. Ol öňki alym-berim zadyň e, şo zatlara garşy boljak bolsa, diňe ýaşlaryň üsti bilen şo zatlary biz amala aşyryp bilerdik. Tak, onsoň ýene bir menem interesowat etýär welin, ýöne käbir ýaňky e, meň bilen gürleşýän ildeşlerimiz, watandaşlarymyz, ine Moskwada okap ýörenler bar, wapşe Orsýetde okap ýörenler bar, e, başga ýerlerde ýaşaýanlar bar. Şolaňam bir osnovnoý soragy da bir sen diýýär ýaňky özüni oppozisiýa diýýänler köpüsi diýýär şolara nähili diýýär ýaňky seň garaýşyň bar diýýärda şolara näme baha berip biljek diýip soraýarlar. Oňa şeýle diýip aýdyp bolar. Wapşe aslynda oppozisiýa ozal ine Abdykulyýew waka bardy ýekeje oppozisiýa bardy. Ana, o beýlekiler bardy, gapdalyndakylar, olar neme, oppozisiýa, oppozisiýa diýen bolup, ol oppozisiýany prosta ol oppozisiýany oppozisiýa ýerinde göterip bilmediler-de. E, Awdagaňam ýanyna goşulaslary gelmedi, sebäbi atlaryny ýeke çapdylar-da. Ine, häzirem şoň ýaly bolup gidip otyr. Ol ne oppozisiýa diýip bir bir ýerden o taýdan bu taýdan çykdy-da. Oppozisiýa diýilýän adam hökmany formada bir ýurduň içindäki bolýan zatlary ugurlanyp, şolaň ol ugurlanyp, şolaň şol zatlary ýaňky ýeňip üstün çykmakda bir köpräk iş etseler-de, ana onda oppozisiýa diýse bolar. Sebäbi näme üçin diýeňde, bar içinde, ine Gellagowa, Ine tüweleme ýerli gelnejemiz bar aýaly Ýuliýa gelnejemiz. Ana aýdyp otyrlar aýn ýurtdaky bolýan zatlary içindäki. Ol şolar diňe aýdanok. Daže şol zatlary bolýan zatlary hatyň üsti bilen bütin dünýä jemgyýetine-de ýetirip durýarlar şo zatlary. Ana, şolar ýaly adamlara biz oppozisiýa diýip bileris. Ol beýleki soňky dörän Bir zat aýdyp bereýin-dä, ine, soň ine Annaýew diýip biri döredi, Annaýew Nurmuhammetmi, Nurymy? Maryň Wekilbazaryndan Men ol oglan barada köp zady bildim men aňyrdan özem bildim türkmenistandan ýörite gelen habar şu ol Toşno men pamoýim şo Molla Nepes kolhozyndanmyka diýen. Özüm polit instituty gutaran, polit instituty gutarýan, agasam şol Maryda dämi şol e, energetik uniwersiteti. Şo taýda mollum eken agajan. Onsoň bi nädýäň? Aý gelýä öz ugrundan işläp bilmejegini bilýämi nämemi şol awtobus alýada Wekil bazardan Baýramaly arasynda kireý edip şeýdip başlaýa. A soňam şo maňa gelip düşen habarlar ol şony men ýetirýän. Eger şol däl bolsa subut etsin-da sebäbi oň göni ýüzüne aýtjak adamlar bar kimdigini. Sebäbi e, şol işläp ýören döwründe şu kire edipdi. Wekil bazar e, marar e, wekil bazar baýram azarlygynda. Özüniň hem uly diplomy bar, ýokary bilim diplomy. O näme üçin ol diplom bilen işlän okga? Prosto uky ýaňky başajaňlygy ýok. Onsoňam indi häzir aý na menem şo prezidentlige ymtylýan diýip çykyş etdi da men çykyşyny diňledim men oň da. Ol adamda bara ol prosto gaçyp atalyk aljak bolýa. Onda baryp Türkmenistany düzedeýin, eýdeýin beýdeýin diýip hiç hili absolýutno pikirinde ýok. Onsoň biz şolar ýaly oglanlara biz nireden oppozisiýa diýip bileris. Oppozisiýa diýen adamlar bir ýerli ýerden daže oppozisiýaň her hili bölekleri bolup bilýär da. Ana şol bölekler, şol böleklerde prosto birazajyk birek-birek bilen bir habarlyrak bolsa has gowy bolardy. Ýöne ýaňky ýaly Nury Nury ýaly ol men oppozisiýa näme diýip ol olar ýaly oglanlardan oppozisiýa bolmaýar-ow. Hiç wagt bolmaýar olar ýaly oglanlardan. Olara prosto ine eden hereketlerini bilýärsiňiz Stambulda. Oglanlary aldady, oýnady. Oglanlaram ynanaýypdyr oň gowy gepine. Süýji geplemäni başarýar eken-de. Ana, biz bir zady ýalňyşýarys-da, esasan, şol ýaňky, esasan, biz şo zatlara üns bermeli, özümizi aldatmaly däl. Olaram hyýtyr daraý. Demir Mir diýýär, Assalamu aleykim, watandaş. Ýazypdyr, Nury Baran baran ýeri gurymy diýýä. Hakykat şoňňaly men şol habary Demir Mir. Men şol habary göni ýörite men şol aňyrdan eşitdim da. Özüm gerek bolsa diýýä men şony diýýä çykyş edibem aýtjak diýýä. Çykyş edip diýýä sen bir gün diýýä bir neme goý diýýä diýýä zoom. Şo taýda diýýä men saňa şo zatlary aýdyp berjek men şoň diýýä obadaşy diýýä. O, o sebäpden bar ol köp zatlary belli bolýar, ol beýdip bar adamlaryň öňüne düşjek bolup, ol kim ony elsinler o, olar ýaly narkoman adam şeýdip oýnap ýörenleri. Şolar ýaly bir duşsun, Türkmenistan ola bir 30 ýyl dä, 100 ýylam garaşar. 100 ýylam garaşar, ýaňky täzelik etmek üçin. Ýagdaýlaram şundan beter hem ýaňky erbet bolup. Şo sebäpden eziz ildeşler, mende bir şeýle düşünje bar-da, bilemok, nädogry bolmagym mümkin. Nädogry bolsa, aýdyň, şu taýda nädogry aýtdyňyz diýip. Sebäbi ähli zady, ähli zady bilmek kyn. Düşünýärmiň? Bir ýerde adam ýalňyşyp bilýär-de, o sebäpden biz öz ýalňyşymyzy birek-birege şeýdip düşündirsek, ana, şonda gaty gowy bolardy, şonda, ana, hakykat biz ýurtda biz täze bir üýtgeşikler, täze bir ýaňky täzelik açmana biz ýol açardyk. Şol sebäpdenem agzybir bolalyň, birek-birek bilen käýinişmäliň, birek-birek bilen ähli zady maslahatly edeliň. Maslahatly biçilen gysga maslahatly biçilen don gysga bolmaz. Hoş, sag boluň, geljekki duşuşyklara çenli.